Insellimlek u nilqak għal dan l-episodju speċjali ta' Storja ta' episodju għal dawn iż-żminijiet ta' festi. Fil-fatt, illum ser niltaqgħu ma' missier il-Milied, Santa Claus ta' Malta. Jiena, Albert McCarthy, twilit proprju meta kienet qed tispiċċa l-gwerra fin-1943. Minn dak iż-żminijiet niftakar ftit. Iż-żwieġ tal-mamà u l-papà ma tantx kien irnexxa. Il-papà tiegħi kien uffiċjal tal-Air Force 'il fuq minn tletin sena, il-mamà kulma kienet tifla ta' tmintax-il sena, għalhekk ma tantx irnexxa. Però kien hemm it-tiju tiegħi, ħu ommi jiġifieri, Meta ra t-traċedja ta' ommi, li ommi tilfet ir-raġel u kellha tarbija u da kollu, da spiċċa hu ma żewwiġx biex irabbi lili. Sir Tommy, dan kien delettant tal-Milied hu wkoll. Da kien wieħed li jarma kullumkien. Per eżempju mal-Christmas tree idendil ħafna presents żgħar. Ippakkjati, taf x'kienu jkunu? Pakketti ta' sufarini jew pakketti ta' sigaretti. Presepju, hu wkoll ġenninni għall-presepju. Da taħt it-taraġ kien jibni, fuq bieb kien jibni presepju. Għas-sufra. U kien minn sena għal oħra jagħmlu differenti. Għamilt dak kollu li jagħmlu t-tfal normali. Mort il-Lyceum, kont wieħed mit-tajbin, irridu ngħidu. Kont nimpika ħafna ma' Professor Friggieri llum il-ġurnata. Konna fl-istess klassi, allura konna. Ninħabbu u fl-istess ħin nimpikaw. Aħna l-ewwel nett nistgħu ngħidu li konna nafu l xulxin minn meta konna żgħar. Għaliex it-tnejn minn Ħal Balzan, it-tnejn minn hawn. Noqogħdu l-istess triq, jiena n-naħa t'isfel taħt is-siġar jgħidulu u din naħa ta' fuq jgħidulha ħdejn Santa Marija. Lina kien Tqum Roma dingli u llum il-ġurnata tintendi bħalna McCarthy. Hawn tistgħu taraw l-ewwel ritratt, l-ewwel ritratt b'kamera ta' dak iż-żmien illi kien jgħatti rasu u jieħu r-ritratt b'rasu mgħotti u kienet xi ħaġa li Sant'Anton kulħadd kien imur hemmhekk biex jieħu r-ritratt. u dan aħadnieh fin-1963. Jien stħajt ngħidilha għax ma tantx kelli fama tajba ħall-Balzan, insomma, lanqas kienet ħażina, imma ejja ngħidu ħall-Balzan kulħadd kien jafni. Allura x'għamilt? Iddejtjajt lill-ikbar ħabiba tagħha u lill-ikbar ħabiba tagħha għedtilha, Hi importata mill-ideat Malina. U hekk għamel, hekk għamlet di. Di qaltli mal-ewwel qaltli meta trid. L-ewwel date illi ħadt lil Lina kienet naraw il-film The Men Who Shot Liberty Valance. Ma rajniehx joqtlu għaliex aħna tlaqna 'l barra minħabba illi għal ġenituri tagħha riedet tkun id-dar kmieni u dak kien jispiċċa fit-tmienja u aħna sat-tmienja ma kienx allowed, kien wisq. Imqarbin għal dak iż-żmien. Għal dak iż-żmien imqarbin.
Per eżempju konna nħobbu niġru bil-muturi, kellna l-lambretta, U niġru biha ehm, meta l-ewwel darba li lbis slacks għal fuq il-bretta, missieri tax kemm għajjarni kemm qalli xorti. Ah, dak ma jilbsu option nejt mis-serji, dak mux affettat nejt serji, għal sitt għal sitt twil ta' slek, ġifir bristera, bżaw kena dok ħarġu. Għal fuq il-motor. Għal fuq il-motor, kien iżjed komdu minn dublet. Imma għall-antiki għall-missiri kienet xi ħaġa Ta' barra minn hawn li mara ma tilbes qalziet.
Id-daqna tellajtha waqt il-film Hellboats li da kien storja ta' submarine li tant kien qed jiġi attakkat li baqa' taħt il-baħar u aħna l-uffiċjali ma kenniex iċ-ċans li nqaxxru l-leħja u bqajna hekk. A propositu, sakemm qegħdin naħdmu, jiena kelli kawża l-Qorti u kelli nitla' l-Qorti. U tlajt il-Qorti bdiet daqna nofsha kbira u nofsha mhix, u dak iż-żmien ma kinitx moda li jkollok id-daqna hekk. U l-Imħallef qalli, Dik id-daqna? Għedtlu, Għax qed naħdem film. Ejwa, qed taħdem film, trid titmella ħbija wkoll? U tani multa ma nafx ta' kemm. Il-grazzi. Sadattant, barra kienu qed jistennewni biex jerġgħu jaħduni on set u meta l-producer għedtlu x'kienet, mhux talli ħallasli l-multa, għax kienet veru banali. Dan Kien l-ewwel film u mbagħad dejjem bqajt bid-daqna, jiġifieri mbagħad għoġobni, għoġobni. Komplejtiela, mort il-kulleġġ, sir teacher, għamil ċertu żmien nallem ta' teacher, l-ewwel teacher fil-klassi, u mbagħad bdejt nallem ġu workshops, is-sena tal Carpentry, is-sena tal-woodwork insejħulha. Il-biċċa xogħol kienet illi l-għalliema li kelli kont tant nammirhom li xtaqt illi nkun bħalhom. Meta kelli qisu naqra fuq l-għoxrin kont diġà qed nagħmilha tal-Father Christmas. Fil-party tal-Milied kienu libsu lili ta' Father Christmas. U daħħluni fuq is-sakarretta li kienu jġorru l-ħalib. Jiena tlaqt minn teacher biex inwaqqaf kumpanija tal-ivvjaġġar. Dan għaliex tant kont inħobb nivvjaġġar. Kien importanti għalija li nwaqqaf kumpanija li kien isimha dak iż-żmien Albert Tours u kienet xi ħaġa li domt nagħmel 'il fuq minn għoxrin sena. Bdejtha fin-1976 u kont armat hawn Birkirkara, il-Wied, u kelli klientela tajba, ngħidu l-verità, kienu jiġu miegħi ċertu nies għaliex għal dak iż-żmien kelli l-klassi. Id-destinazzjoni favorita tiegħi kienet dejjem il-Ġermanja, però speċjalment il-belt ta' Munich. Għalija, l-iżjed ħaġa speċjali b'Munich kienet l-Oktoberfest. L-Oktoberfest, l-ewwel nett, hija festa li għal nies ta' Munich Hija importanti ħafna, qisha l-Milied għalina. Hija xi ħaġa tassew sabiħa, tassew clean, fun. 25 darba mort għal dan il-famuż Oktoberfest u żgur ma jiddispjaċini qatt. Darba kont tlajt għal partita futbol. Tellajt in-nies, issa jien m'iniex dilettant xejn tal-futbol. Stadium qadim, ikrah, se jaqa' biċċiet. Imma hemm kienu se jilagħbu. Jiena filgħodu meta l-ġurnata li bdiet di, għedtilhom isimgħu minni Tidħlux, tmorrux. Aħna konna fil-kurva Z, jgħidula, di tkun di neutral zone. Li ġaraw illi Tru tbagħbis tal-biljetti, l-Ingliżi xtraw ukoll. It-Taljani xtraw ukoll. Bdew jagħtu daqqa ta' sieq it-tarġa. It-tarġa tiżżarma l-bricks, jaqilgħu l-bricks u jitfgħuhom. U min jersaq lura? Jersqu lura, jersqu lura sakemm ġew mal-ħajt u da ċeda għal isfel. Ċeda 'l isfel u weqgħu madwar ħames mitt ruħ. Tant ħassejt responsabbiltà li jiena u x-xufier morna bil-karozza b'kollox u ħallewna nidħlu fil-ground. Kien hemm spettur tal-pulizija u tana skorta. Konna skortati. Sakemm ħriġna mill-konfużjoni tal-belt u kollox. Ara ma tistax tagħmel mod ieħor. Kelli tlettax korruti u wieħed minnhom serju. Dik in-nhar flaxija saret lotterija makabra. Billi l-awtoritajiet qrawlna l-ismijiet tal-mejtin. Jiena, thank God, ma telax dil-persuna, ma telgħetx. Allura sta għalina li nfittxuh. Meta sibnieh kontra l-parir tat-tobba, Ħadnieh fil-karozza magħna ħalli aħna noħduh nerġgħu Holland. Holland fil-fruntiera nsibu diġà l-ambulanzi. Aħna u sejrin għall-ħotel tagħna għaddejna minn ħdej santwarju, niftakar, u x-xufier li ma kienx bniedem li s-soltu jidħol il-knisja kuljum. Għalliejja neqfu hawn u ngħidu grazzi. Jiena nipprova mmur 'il quddies kuljum. Jiena nħobb nitkellem mal-Mulej. Jieli nkellmu u jkellimni.
Albert trabba minn ommu u zijuh, sar għalliem u wara waqqaf aġenzija tal-ivjaġġar. Ser nifqu hawn għal ftit minuti u wara ser inkomplu niskopru kif żvolġiet il-ħajja kkulurita ta' Albert bejn il-vjaġġi, il-Milied u l-familja. Jekk taf lil xi persuna t'iktar minn 60 sena u li għandha storja interessanti jew li nistgħu nitgħallmu minnha, kellimna. Ċempel fuq 21441780 jew idħol fis-sit www.storjata.com. Merħba lura t-tieni parti ta' storja ta' Illum din nitkellmu Malbert McCarthy, meqjus bħala Santa Claus ta' Malta. Albert se jgħidilna kif episodju f'ħajtu biddillu kompletament il-mod kif iħares lejn il-ħajja.
Is-sigriet għal żwieġ li jibqa' huwa l-paċenzja li l-koppja jkollha persuna bl-oħra. Jekk mal-ewwel ċirkostanza allura ċċedi l-armi, il-familja se tispiċċa. Aħna kuntenti illi mhux talli ma spiċċatx, talli llum il-ġurnata għandna Familja biex niftaħru. Malli nidħol mill-bib ta' barra, aħna malli nidħol mill-bib ta' barra, l-ewwel ħaġa naraw il-familja nistgħu ngħidu. It-tlet tfal meta kienu iċken. Patrick il-kbir li jgħix Malta, Daniel, it-tieni wieħed li jgħix New Zealand, u iż-żgħir Kit illi jgħix l-Ingilterra. Dawk huma l-għeżież ta' qalbna. U mbagħad sintendi għandhom it-tfal tagħhom. Meta tħares lura, kienet ilha ġejja. Qisu sentejn tlieta qabel diġà kont qed nuri traċċa li jiena sejjer ħażin. Wasalt fl-istat li darba kont l-Iżvizzera u għaxxaqt għal kollox għaliex spiċċajt tani attakk serju ta' mania jgħidulha. Waqt l-attakk irnexxieli nikkuntattja t-tifel tiegħi u da telaq mill-Amerika mal-ewwel u kkuntattjajt Malta wkoll u daw bdew il-proċeduri biex Lina titla' ħdejja u jibagħtu 'l xi ħadd ieħor biex jieħu over il-grupp u jieħdu f'idejh. Jiena bipolar. Il-bipolar għandek lejn naħa għandek id-depression, lejn naħa l-oħra dik li jgħidulha l-mania. Il-mania inti tasal fi stat li tibda tħossok Il-kelma eżatt daqs Alla. Minn hemmhekk 'il quddiem niftaħru u ngħidu illi aħna mhux talli hekk, talli imxejna 'l quddiem u thanks għal Lina, il-mara tiegħi, waqqafna Din l-għaqda ta' self help, ngħinu 'l xulxin. U Alla jbierek dana kien fit-2016 u għadna għaddejjin sal-lum. Aħna niltaqgħu, inkunu bejn għaxra u għoxrin il-biċċa l-kbira, ma nkunux mijiet. Noqogħdu f'ċirku u kulħadd jgħid dak li jħoss. Jiġri illi speċjalment min ilu jiġi ikun ta' spalla għal dawk li jiġu l-ewwel jew it-tieni darba. Meta bdejna, meta bdejna, għamilna programm u dal-programm tant kien Suċċess illi lanqas setgħu, ġimgħa sħiħa, iċemplulhom, lanqas setgħu jippreparaw għall-ġimgħa ta' wara, tant it-telefon ma qata' xejn. Kont dehrt jien u deher Ministru ta' dak iż-żmien li wkoll għandu kundizzjoni mentali, ara kemm hemm l-istigma. U dak il-Ministru, sħabu l-Ministri, uħud minnhom, iċemplulu u jgħidulu isma' toħorġux dak ir-ritratt fejn hemm aħna miegħek ta'. Iżjed ma nagħmlu, iżjed ma noħorġu l-awareness, iżjed qed tonqos. Għax jekk Santa Claus għandu dil-kundizzjoni, għaliex mhux jien? Jien inħossni qisni San Pawl Meta waqa' minn fuq iż-żiemel. Biddlitni għal kollox. Jien kont bniedem illi nixrob sa flixkun whiskey kuljum. Inpejjep sa żewġ pakketti kuljum. Ħajti kienet xalar u nagħmel li jfettilli. Iż-żwieġ tagħna kien kważi lest li jitkisser. Minn di l-episodju 'l hawn, aħna bdejna ħajja ġdida. Illum il-ġurnata naf napprezza l-ħajja. Tiegħi u tan-nies ta' madwari, il-familja u l-ħbieb u kollox. Jiena ddeċidejt li nidħol b'rasi u b'ġismi kollu, u daħħalt il-lina, fil-volontarjat. Volontarjat mal-Knisja u mal-Kunsill. waqqafna l-ewwel stazzjon diġital f'Malta tar-radio. Radio Valentine Balzan kien hawnhekk, illum m'għadux jeżisti. Mal-Kunsill konna nieħdu ħsieb il-kultura. Waqqafna Jum Ħal Balzan, għamilna ħafna affarijiet minn dawn. Kemm hu veru fl-aħħar tawna ġieħ Ħal Balzan, Aħna l-unika koppja li għandna ġieħ għall-Balzan. Meta għalaqna 50 sena miżżewġin, iddeċidejna li nikru razzett kbir ġewwa Sqallija illi seta' jakkomoda l-familja kollha, u qattajna ġimgħa fil-ġenna tal-art. Jien, l-ewwel wieħed, ma kellix ċans ingawdihom lil uliedi, għax dejjem imsiefer, meta huma bil-vaganzi, jien imsiefer. Meta tikber, imbagħad, u rtirajt għax jiena rtirajt kmieni minħabba l-problemi li kelli, Allura jien stajt ingawdi lin-nepotijiet ferm iżjed. Ġara li darba kont qed nagħmel di ta' Santa Claus, fiċ-ċokon kien għadna, Ġewwa ta' Qali, kienu għamlu fiera tal-Milied ġewwa ta' Qali u ġew tnej barranin illi qaluli isma' qaluli nixtiequ nistiednuk biex tiġi l-kungress ta' Santa Klaws. Jieħdu d-Deer Park, jiġifieri fejn ikun hemm iċ-ċriev, u l-mistednin minn madwar id-dinja jieħdu sehem f'parata tassew sabiħa u mmorru nżuru l-morda ġewwa l-isptarijiet, insomma, eċċetera. Jintgħażlu min se jirrappreżenta hekk u min se jirrappreżenta t-talli pajjiż u, Alla jbierek, jiena ġejt magħżul biex nirrappreżenta l-pajjiżi. Dik is-sena stess aħna konna diġà, through Radio Valentine Balzan, inqassmu r-rigali lit-tfal foqra tar-raħal. U dik is-sena ġejna biex nagħmluha. U l-publicity għenitni. Għaliex imbagħad kulħadd speċi jridek u kulħadd. Imbagħad mort supermarket partikulari u minn dak iż-żmien ilna nistgħu ngħidu għoxrin sena naħdmu flimkien u nikkoopera biex Inferraħ it-tfal kemm nista'. Jiena nixtieq nibqa' mfakkar bħala Santa Klaws ta' Malta għaliex ferraħt ħafna tfal u anki jien stess kien unur għalija li jagħżluni biex inkun Santa Klaws ta' Malta. Għalhekk min qed jismagħni Fil-funeral tiegħi ilbsu xi ħaġa ħamra ħalli żgur tkunu ta' Santa Claus. Insemmu l-Milied. Jiena dilettant tal-Milied tant illi flok ma nġibu souvenirs tal-pajjiżi li kont inżur, iddeċidejna lina u jien illi nibdew niġbru l-presepji, żgħar kemm jista' jkun, mill-pajjiżi tad-dinja kollha. U llum il-ġurnata għandna, mhux biex niftaħru, imma għandna l-ikbar kollezzjoni li hawn ġewwa Malta ta' presepji żgħar. Bejn wieħed u ieħor xi elf u tliet mija. Jiena sakemm nista'. Kont, u għadni, inferraħ kemm nista'. Ilha 'l fuq minn għoxrin sena issa u irrid nibqa' nferraħhom iva. Imma meta jasal żmienek, jasal żmienek u, bħal kulħadd, jiġifieri s-sell by date tkun waslet. Mewt innifisha ma tbeżżagħnix, anzi, Nitlob 'l Alla illi jieħu lili mhux xi missier kap ta' familja. Għax dak baqa' lu skop. Jiena nemmen fil-ħajja wara l-mewt. Għax il-bqija kieku dak kollu jiena għalfejn qed nagħmlu? Kieku m'hemmx ħajja oħra. Nibża' li nispiċċa waħdi. Fobja għalija li se nispiċċawha di. Qed ngħidlek ma tantx jiena indipendenti. Illum il-ġurnata jiena kuntent b'marti u b'uliedi u bir-raħal tiegħi. U daw l-affarijiet kollha li hawn madwari, fimni, bil-qattusa tiegħi, tagħna, tagħna, tagħna, mhux tiegħi. Tant kellna ġranet sbieħ f'ħajjitna. Aħna fortunati, eh, ġifieri l-fatt li jkollok tlett itfal Alla jbierek qishom ċagħqa. Il-fatt li t-tfal ikollhom tfal sbieħ u b'saħħithom. Aħna t-teżori nsejħulhom dawk. Dik li hi, jiġifieri aħna kuntenti b'li għandna u nisperaw illi ħaddieħor ikun kuntent bħalna. Id-dinja m'hemmx għalfejn ikollok ħafna affarijiet biex tkun kuntent.
Kont bil-għaqal din is-sena. Min jaf, forsi Albert iħallilek xi rigal ċkejken taħt is-siġra tal-Milied! Fil-fatt, Albert ta u qed jagħti rigal lil bosta matul is-sena kollha. Mhux talli jferraħ lil numru kbir ta' tfal u jgħin lill-ġenituri jdaħħlu ftit sens ta' maġija u fantażija fid-dinja t'uliedhom, qiegħed ukoll ikompli jqajjem kuxjenza fostna dwar is-saħħa mentali li għal bosta snin traskurajna u kważi għamilniha taboo li titkellem fuqha. Waqt li nirringrazzjaw lil Albert tal-kontribut mill-iktar siwi tiegħu u nawgurawlu l-isbaħ xewqat, nawgura lilek u lill-familja tiegħek żmien hieni matul dawn il-festi u tul is-sena l-ġdida kollha. Insellimlek.